Riperile na ku mi amukela eka nongonoko wa hina wa vaxumi kwala ka Bavu Bros Radio mi dzumbe na VJ Bavu i jaha ra ka Makwetsimi hi kha hi mi amukelisa sweswo eka nongonoko wa hina eh, wa madyambu ya siku ra namuntlha i musumbunuko wo saseka eh, swinene ha ha ya eka weekend leyi ya mapaseka hi ta va kha hi langusa eka sweswo namuntlha ku ri xana hi yihi migingiriko leyi nga kona hi minkarhi leyiwani ya magudugudu hi minkarhi ya ma-good friday i i holodeni leyi kulukumba swinene i holiday leyi vanhu vo vo tala va yi hetelelaka etindhawini to hambanahambana van'wani va ya emakaya ku na mitlangu ku na migingiriko yo hambanahambana hi ta va kha hi langusa hinkwayo mikitsikitsi leyi nga ta va yi ri kona eka weekend leyi ya ku ka yona ya paseka . hi ta va kha hi langusa nhlokomhaka yaleyo na van'wani va va yingiseri lava nga ta va va kha va hi joyina eka madyambu ya siku ra namuntlha kasi loko ku ri mina ni ri vaxumi ni mi amukelisa sweswo eka nongonoko wa hina wa siku ra namuntlha ni ni tshemba ku ri vanhu va tsakini ku ri hi ya aka long weekend. mina weekend leyi ni ni humaka eka yona minkarhi yo tala hi ti weekend ku humelela swilo swo swo tsakisa kumbe swo hlekisa se ku va na xitori xin'wana xi nga humelela hi mugqivela so hi mugqivela ni le thekisini yo suka a Johannesburg ni ya a Pitori se ingaku switori swo tala swa le thekisini swo swo hlekisa swi humelela loko ni suka Johannesburg ni ya Pitori so. Ku na sesi van'wanyana mara i sesi va kulukumba nyana a va tshame ndzhaku ka mina na buti wun'wanyana eh, va kha va vulavula a va tivani vo sungula ku hlangana eh, kwalaya thekisini eh, leswi ni nga swi twisa xiswona a ni ngo va ku yingiseleni ka timhaka ta vanhu eh, tindleve ta mina a to ka ti nga pfalekangi se sesi lava va nghena kereke ni ve le ku chumayeleni va chumayela boti lavawani ivi ya ku ri bulu ro leha swinene ku sukela kwele a a a a a Joni ku ze va ya fika a Pitori mara ku na ko va na mhaka yin'we yi nga ni hlekisa so sesi lava va byela buti loyi ve ri wa ni vona ku ri ni dlhowa njhani va tirhise rito ro dlhowa swi vula ku ri va hatima kumbe va n'wetsima ve ri wa swi vona ku ri. ni n'we tsima ka njhani va ku i mhaka ya moya lowo kwetsima lowu nga ka mina eyi se rihisa leriya ri hlamula ri ku hayi nsati wa mina u dlowa ku hindza wena ende a nga na wona moya lowo kwetsima se ni ku yo ku ri sesi lava va fambi va poyila moya lowo kwetsima vanhu va hosi se nkarhi wun'wanyani vazalwani va tikuma va vulavule swilo swin'wanyani leswi va nga swi tiviku ku ri heyi swi nga va nghenisa a khombyeni swi tlhela swi endla ku ri mhaka leyi a va lava ku tiyisisa yona yi nga ha tiyi hi mhaka ya ku va va nghenise swi leswi kumbexani a swi nga fanelanga swi fana na loko mi kuma vanhu va ri va vhangeli. va kha va famba va kha va chumayela va byela vanhu ku ri no tanana ekerekeni mi ta va na timali mi ta va na timovha u kuma ku munhu loyi u n'wi byelaka swilo sweswo u na mali yo talo ku hundza wena a tlhela a va na timovha to talo ku hundza wena so heyi nkarhi wun'wanyana va va vazalwana swi pfa swi swihindzeleto nyana swin'wanyana leswi ingi a swi nga fanelangi. E, yin'wanyana mhaka yo tsakisa ni lava ku ri hi yi langusa hi nge za hi nghena aka e, nhlokomhaka ya hina ya siku ra namuntlha kumbe ni ngo timhaka timbirhi e, ku na album ya mambawulele e, leyi nga huma e, ya ya good friday ha swi tiva ku minkarhi minkarhi ya so e, ku humesiwa tinsimu ku humesiwa ti album to tala loko swi ta hala eka rixaka ra hina ra Matsonga so Mambawulele loyi a nga muhumelerisi wa vunanga eka studio xa Team Shirimani u humese album ya yena yo sungula um i munhu loyi hi n'wi tivaka ku chaya swichayachayani ku nga ri hi hi hi swa ku yimbelela ngopfu mara u ve a humesa e album yaleyo ti ri kona tin'wanyani leti ta ha leti ha ha ti leti i nge ha ha ti languserile. a ko va xilungu ntsena xi pfaka xi haka va ka hina na Xitsonga xa pfa xi haka so yeah ta ha ri ku teni tin'wanyani ta ha ri endleleni ti album to fana na vo Mister Post ta va ti languteriwile vanhu vo fana na vo Saichology hi ta va hi ti languterile a ni tivi tinqambi to fana na vo Oscar Makamu ku ri hi nga swi langutisela Good Friday yaleyiwani kumbe hi nga swi langutisela hi hi hi xixika ti tele tinqambi leti. hi nga langutisela ku vunanga kusuka eka tona hi nkarhi lowuwani hi nga ka wona mara ku ta va kha ku tsakisa swinene na ku tshemba ku ri hi nga se fika ka weekend leyi ya good friday ku ta va ku ri na vunanga byo tala bya Xitsonga yin'wanyana mhaka yi ku mi yi vonisa ku yini mhaka leyi swi nga endleka. ku yiwa a ka level two hi nge za hi fika a ka weekend liya swi vula ku ri mitlangu hinkwayo leyi nga yi nga kunguhatiwa na migingiriko gingiriko hinkwayo leyi nga kunguhatiwa swi nga endleka yi kavanyeteka hikokwalaho ka ku cinca ka swin'wana swa swikoweto leswi nga kona mayelana na ntungu lowu hi nga ka wona wa Corona. so loko swo fana na sweswo swi swo tshuka swi endlekile xana swi nga onhela vanhu ku fika kwihi mayelana na makungu lama a va ri na mona eka weekend yoleyo ni tsundzuka loko lockdown yi tivisiwa ro sungula ku na van'wanyani va hala kaya a va ri ku kunguhateni ka mucato. Madyambu yalawo se tikhavichi a ti ri karhi ti tsemeleriwa, hinkwaswo se a swi lulamile, nixo ku na homu se a yi dlayiwile. Ivi va tivisa ku ri ku ta va na lockdown. A na ha ri sure ku ri hi leyo sungula hikuva leyo sungula vanhu va rhange va nyikiwa masiku, a ku nga ri leyo sungula. Hi liya va nga fika va. va va yimisa migingiriko hinkwayo hi nkarhi wolowo kumbe va ku with immediate effect lava swi tivaka hi hi hi xinghezi so loko president a va tivisa sweswo mi kuma ku ri swi kavanyeta migingiriko yo tala leyi a yi fanele yi ve kona eka nkarhi luwa swi nga tlhela swi phinda futhi na ku vulaka D_J Mfundhisi loko a ku swi lava ku phinda. mara ho va na ku tshemba ku ri na hambi swi nga vi kona vanhu va ta tikhoma hi ndlela ya kahle hi ku xitsongwatsongwana lexa corona xa ha ri kona na hina a xi balekangi kumbe a xi fambelangi makumu ha ha ri na xona swinene so swi to lava vanhu loko hi ya eka weekend leyiwani va tikhoma hi ndlela ya kahle swinene. xo hetelela xin'wana xa ha ku humelelaku a ni lava ku hundza hi le ka xona then hi ta ya emavhengeleni ivi hi vuya hi nghenela nhlokomhaka ya hina ya siku ra namuntlha so a Midrand a Boulders i shopping centre ku ve na nkulukumba loyi a nga hlongoriwa hikuva a ambale swimbalo swa ndhavuko swa mandhevele ivi va ku ri swiambalo leswi a swi mbalini A swi fanelanga ku ri swi mbariwa a mall loko mi tiva swimbalo swa Mandebele xin'wana xi endla ingaku i nkumba nyana wa mihlovohlovo leyi ya Mandebele i vi va mbala na leswi swa tinjhovonjhovo a hansi ka swona ambarile sweswo i vi mufambisi wa. shopping centre liya a n'wi hlongola a ku ri leswi a nga mbarisa xiswona a swi tshamisekanga vanhu vo tala va vi va zavalaza ku va na migingiriko yo kombisa ku vilela mayelana na ku ka kulukumba loyi a nga khomiwanga kahle so swi swi ni tisela mhaka yin'wanyana yo . yo tsakisa ku vulavula hi yona kumbe ku yi langusa eh, mayelana na swilo swa xintu eh, na mambalelo ma hina kahle kahle swilo leswi i swilo leswi vanhu kumbe valungu loko va fika va nga endla ku ri hina hi ze hi pfumela ku ri swilo leswiwani a swi tshamisekangi swilo leswiwani a swi fanelangi ku ri hina hi swi mbala um nkarhi wun'wanyani um va ku ri swilo swo fana na xibelani swi na madimoni vanhu va sungula ku swi tshika va hamba va mbaletela tirhoko ta valungu na hinkwaswo sweswo ene i swilo leswi va ku swi nga tshamisekanga swi tlhela swi va swi bihe ngopfu loko na hina vantima hi tlhela hi va na xiphiqo na na mambalelo ya hina ya ndhavuko hi mhaka ku ri loko ku nga ri hina lava hi swi yisaka emahlweni a ku na munhu loyi a nga ta hi yisela swona. emahlweni so ni vona lava nga endla va nga yisa migingiriko yo kombisa ku vilela emahlweni va endle swilo swa kahle swinene hi mhaka ku ri ndhavuko wa hina hi fane hi wu lwela swi tiveka ku ri na hina hi vanhu loko ku ri na marito ku na marito ma xinghezi mo fana na professionalism rito leriwani i rito leri nga tirhisiwa ku kavanyeta swilo swo tala swa ndhavuko ku ri swi nga ha yi emahlweni loko u fane u va. professional u fanele u mbala hi ndlela yo karhi u nge vi professional u mbale tinjhovo u tlhela u va na misisi yo ka yi nga kamiwanga ende i swilo leswi hi ndhavuko hi mbarisaku xiswona mara loko mi langusa eka vanhu vo va nhlonge yo basa ku kama misisi a swi bohi mhaka ku misisi ya vona yi vevukini munhu wa ya ka interview na misisi ya yena yi te taniya loko a ri mulungu yena hi ntumbuluko u va a ri professional mara for munhu wa ntima ku ri a va. professional u fane u tirha u juluka swinene u fane u tsemeta misisi na mina ni ze ni ya ni ya tsemeta hi mhaka ku misisi leyi a ni ri na yona se a yi ri kulukumba a yi yo jivinini hi lero hi tlhela hi kuma na ndlela yo yi khovolela mara munhu wa tima a nga swi koti ku ri a nga nghena endhawini misisi ya yena yi ri sweswi yi nga xiswona hi ntumbuluko a nga yi endlangi swin'wanyana. ivi a vitaniwa ku ri u professional munhu yaloye ku va muntima ku fane u va ku u fane u va professional u fane u ti cinca hi ndlela yo karhi ene a swi tshamisekangi so swiambalo swa hina swa ndhavuko i swilo leswi hi faneleke ku swi tekela nhlokweni hi swi rhandza hi minkarhi hinkwayo . hi ta vulavula hi yona mhaka leyiwani siku rin'wanyana mara ni lava ku ri hi ya hi ya nghenelela topic ya hina hi ta va kha hi teka van'wani va vayingiseri hi langusana na nhlokomhaka ya hina leyi hi nga na yona eka siku ra namuntlha ya migingiriko ya mapaseka hi ta swi teka kusukela kwele ndzhaku hi vona ku ri nkarhi lowu loko wu fika a swi vonaka hi yini etikweni ku ri a na vhele lowuwani i karhi wa paseka so hi ta va kha hi ya emavhengeleni sweswi loko hi vuya hi nghena hansi na nhlokomhaka ya hina ya siku ra namuntlha sweswi mi dzumbe na vj bav vj bav eka bavu bros radio

awa eyi na khensa na khensa na khensa mr buff eyi awa mm hayi ya xa twala xa twala xa twala swinene um loko ni langutisini hina matsonga machangani minkarhi yo tala um mina holiday leyiwani tanihi munhu loyi ni nga muntshwa minkarhi yo tala mi kumaka ni ri ni majoni ma vo so minkarhi yo tala ni tala ku vuya hi holiday leyi ya long ya good friday um kumbe

ka nkarhi wa wa wa wa ndyangu hi ku easter va yi vitana ku i nkarhi wa ndyangu ma vona so loko nga ri timhaka ta ta ta ta ta vukhongeri na vukhongeri so maybe mi kuma ku akerekeni ku na function ya good friday van'wani va vuya va vuyela sweswo lavo rhandza kereke ngopfu mavo so ya mara hi minkarhi yo tala mi kuma hi good friday ku endleka swo tala ku endleka swo tala eh, easter holiday leyiwani hi ku number one ti-artist to tala mi kuma ti humesa tinghoma so vanhu vo tala va tala ku loko yi huma a va ri kaya ku ya ixi na loko hi huma track leyi na tsundzuka a ku ri good friday leyi ni ri kaya ni ri ka swimama ni vhakele swimanimani ma vo kumbe loko hi huma track leya um a ni ri ka mucato wa swimanimani hi lo tshama um na majita ndzhaku ka loko mucato ta wu endlekini kha hi bisa track leyi tshamini loko vuye vanhu vo hungasa hi mabyala va ku a hi nwa mabyala loko vuye vanhu lava va tshamaka va ku a ri ku oxeni ka nyama good friday ya swoswo ni ri na majita ma mina ma vo so kahlekahle good friday i nkarhi lowu hi hlanganaka just hi tihlanganisa na na na na minkarhi yo tala i family kumbe ni nga ku i ndyangu and then na swirhambo rhambo swo tala swi endleka hi yona ma good friday lamawani i ku mi ta tsundzuka ku loko ku ri micato i december kumbe yona good friday na malovolo hayi na rivala se na malovolo and then hi june a swi talangi ku va na na na na na na na micato van'wani va cata hi june mara a swi talangi mara yona good friday leyi va yi rhandza ngopfu good friday december ma vona so swo fana na kwalano ni nga ni nga hlaya hi kona ku ya i topic ya kahle ngo yeleyo ku n'wina hi ma good friday mi va mi mi mi mi tanihi hina hi vayingiseli hi va hi endla yini hi langusele yini ka good friday i ncini lexi hi nyanyulaka ku hi ya ka good friday ngopfungopfu then obvious mun'wana un'wana u ta ta na ti-answera ta yena ma vona so ku fana na mina loko ni ku i good friday ni ya kaya minkarhi yo tala ni ya ku seketeleni ka yini ka mitlangu ni ya ku seketeleni ka yini eya ka mitlangu minkarhi yo tala kumbe xirhambo ni kuma ni va kha ni yisiwa hi swirhambo swa vona so mm, i question yin'wana kahle ngo van'wani va ta mi byela swo hamba van'wani va ya va tlhele ka loko ku na lavo phahla va koho van'wani va tlhela kaya hi good friday va byela ku mi fanele mi ta mi ta phahla so swa hambanahambana na ku mina swo phahla a hi swo a hi swa hina mara minkarhi yo tala loko hi good friday ni va ni tikuma ni ri kaya ku va ku ri na ntlangu ma vo nkarhi wun'wana i a hi tivaneni nkarhi wun'wana i nhluvulo wa ribyi ma swi vona so va tala ku endla minkarhi yaleyo ku va swi tiva ku vana va va va tihikuva va helelini ende i holiday leyi respectaka almost all over the country therefore yi tala ku va long weekend and then loko u zo vuya u hlangana na vanhu va ku hlayahlaya ku hlanganiwa na na na na vaboti na vasesi na vahahani na va papankulu swi swi va swi va swi ri kahle hi ndlela yaleyo hikuva a a lembeni ma swi ta ku hi hlangana maybe a swi a swi talanga as as a big family hi hlangana ko tala lembeni hi hlangana hi moo masiku malama mo good friday ma swi vona i a ah, heritage a swa ha talanga vanhu va vuya makaya minkarhi yo tala good friday yona yi xixima ngopfu yi xixima ngopfu good friday and then mm, mm, eh, tlhelo ra kereke na tlhelo ra tifamily na tlhelo ra mitlangu swo lovola micato na hi tivanini va ta loko swi endla hi mama good friday yaleyo so ya hi swo sweswo ni nga mi khomela swona

ka nongonoko wa hina wa siku ra namuntlha mara ha lava ku yisa mahlweni katsongo na nhlokomhakanyana ya hina um hi ta va kha hi joyiniwa hi mfundhisi khosa um amoyeni um lava hi nga ta va kha hi vulavula na vona hi swa bindzu ra vona leri va nga na rona mara hi nge za hi nghena ka timhaka ta bindzu leri va ri endlaka na vona hi ta lava va a hi kombisanyana swin'wanyana switsongo eh, mayelana na nhlokomhaka ya hina eh, ya siku ra namuntlha ku ya hi ntokoto wa vona xikan'we na vutivi bya vona eh, hi twa ku ri minkarhi leyi ya mapaseka leyiwani ngopfungopfu hi minkarhi leya khale a yi tiveka hi minkarhi ya njhani hi minkarhi leyi yi vonaka ku njhani nakona i yini leswi a swi ri kona etikweni leswi a swi endla ku ri eh, swi tikomba ku ri nkarhi wa mapaseka wu fikile so hi ta va kha hi burisana na vona eh mfundisi kosa ri perile ha mi amukela mi le moyeni ka bavu bros radio eh a ni ku ri hi nge za hi nghena emhakeni kumbe aka mhakankulu leyi eh, hi nga mi vitanela yona namuntlha mi nga rhanga mi hi kombisanyana mayelana na nhlokomhaka ya hina leyi hi nga yi khoma eka siku ra namuntlha eh, ya migingiriko ya mapaseka ku ri hi swihi eh, swin'wanyana leswi swi vonakaka etikweni loko ku fika ka minkarhi leyiwani hi swihi leswi munhu a nga swi langutisaka swa migingiriko ya Vatsonga leswi n'wi kombisaka ku ri a na vhele se nkarhi wa paseka wu nga va se wu fikile.
Ni khensile ka muhaxi na vayingiseri va Bavu. Em, eyi xivutiso lexiwani xi kahle ngopfu xi hi tsundzuxa xikhale xa hina mani mm. khale ka khaleni um swihlawulekiso leswi a swi ri kona eminkarhini ya mapaseka eminkarhini ya khale a ku ri leswiya swa ku ku komba ku good friday ya fika kumbe se yi fikini mm. a wu ta vona hi loko emitini vo mhani va le makaya va sungula ku kala ka tiyindlu a ni vuli ku penda ni vula ku kalaka mm. ku kalakiwa ku kalakiwa tiyindlu vulongo ku tshama byi ri redi ku basisiwa endyangwini a wu vhela u swi vona ku ku ri a wu nga vutisi a wu swi twa ku magayisa semele endleleni hikuva a swi nga mm. endliwi mutini wo karhi ntsena Hmm. mimiti leyi hinkwayo loko so- loko oxide yi helile hala ka bavu a yi kombeliwa hala kun'wana ka makhelwane ka mawewe ka mahuza ka jajani Mm. so hileswi a ku endlisiwa swona khale ntsena ku ku va ku sasekile ku loko vapapa va fika va fika va kuma ku ku tshamisekile i xa ku Mm. sungula xexo Mm. xa vumbirhi a ku ri ku l- loko se rixa nampundzu um varisi va swa va swiharhi tihomu kumbe timbuti a ti pfuriwa nampundzu swinene ti kahla ku ti ya dya ti kahla ti vuya mm. leswaku hi kota ku ya u kota ku ya hlamba u bomba u jikajika na van'wani vanhu mm. kambe hambiswiritano before mi pfuka nampundzu mi ya mi helela timbuti a ku ri na leswiya swa ku va papa loko va fikile ku yiwa a swilahlweni eh. ku ya ku ya chelwa fole na ku chelwa mabyala hi ku a na ripfumelo ra ra ndhavuko a ri fambisiwa ngopfu emahlweni eh. ku ya cheriwa mafole va phahla va varavulela leswi va varavulela swona leswaku no pfumela ku va va basi va ta va basisa tindlela loko se va vuya e, e, exilungwini um ya ve le hansi va basisela vatswari va hina tindlela ku valungu va nga fiki va va langutisa va ta va va venga ni mm. so hi swin'wana swa kona leswi a swi a swi endleka hi minkarhi ya ma-good friday Mm, mm, mm. eyi mi mi ni tsundzuxe na rito rin'wana a ni nga ha ri tsundzuki ra ra oxide ku a ku ri na ti-oxide leti a ti tirhisiwa ku kalakiwa maguva um munhu loko a ha ri tsongo a pfa a rhumiwa makuleni ma ka khosa ku ri a ya xava oxide ivile a nga rhumiwa makuleni ma ka khosa a ku nge se va na makule a rhumiwa ka khosa kumbe ka ka roger a vhengeleni kumbexana a khefini ya ka nghonyama eh. xana evhengeleni ra ka rikhwarheni mm. leri a ri nga kona loko munhu a ya amakoma ku ri na vhengele a ri ri nhoveni leri a ri vitaniwa vhengele ra ka rikhwarheni mm. e hayi eyi i mhaka yo i mhaka yo saseka swinene ha khensa eh ku va mi hi kombisini swin'wana swa leswi a swi humelela khale mara a hi ngeneni mhakeni a leyi hi nga mi rhambela yona mhaka yo saseka swinene hi lava ku vulavula Hi bindzu leri ra ha ku sunguriwaka ra Khensani Auto Mechanic leri nga pfuriwa Mugqivela walowu hi humaka eka wona. Ma nga hi byelanyana switsongo hi siku ra Mugqivela mi hi byelanyana switsongo hi bindzu leriwani ku ri i bindzu ra njhani vanhu va nga langusela yini eka Khensani Auto Mechanic.
ya ha khensa nakambe muhaxi i nkomo swinene um ivile mi vulavula na munhu wa kahle hikuva mi vulavula na nkulukumba wa khensani auto mechanic mm. bindzu ra khensani auto mechanic ri ve kona kwala ri tumbuluxiwe hi lembe lembe rona reriwani laha tolo a ri pfuriwa xifumu kumbe ku lontshiwa eh. xifumu kona kwele eka cancer and auto mechanic enumber 85 um uh, rosetta street a pretoria west a joni mm. bindzu ra cancer and auto mechanic i bindzu ra ku lunghisa timovha loko ni vulavula hi timovha ni vulavula hi hi xilungu mo ni swi veka hi xilungu ni vulavula hi ti-transport and the cars eh. ku dya ni ku transport and the cars ni nga kombisa ku ku na ku hambana between a transport and a car mm. hi lero hi lunghisa timovha ta ta ta, ta manyunyu leti nga ti-cars eh. hi lunghisa na timovha leti nga ta hina vupheheleni leti nga ti-transport eh. eh hi lunghisa timovha hinkwato eka mavabyi man'wana na man'wana lama ma nga lama ma nga va ku kona eka movha wolowo mm. hi kha hi nga hlawuli ndluwa eka hove Bindzu ra Khensani Auto um Mechanic i bindzu leri nga rejistariwa leri nga nawini Mm. laha loko u lunghisela movha wa wena hi ku nyika ku na leswi vuriwaka guarantee ya tin'hweti tinharhu leswaku Eh. loko lexi u nga xi tisa u twa xa ha ku hlupha vuya hi ta ku endlela xona mahala Eh. siku ra tolo a hi londza xifumu leswaku vanhu va ta vona laha hi kumekaka kona na na na na switirhisiwa leswi hi swi tirhisaka swa xiyimo xa le henhla hmm. leswaku munhu a swi twisisa ku vamakhinikhi va hina i vamakhinikhi lava nga na ntokoto swinene va nga na maphepha kumbe ni ku ti-qualified mechanics hmm. laha hi tirhisaka swi switirhisa tirhisiwani swa xiyimo xa le henhla lera ra ku a swi nge olovi ku twa hamula eh, muhaxi u twa yi kha yi ba simbi ya wena swi vava u lo tshama yi swo va mbilwini ku tirhisiwa swilo swa xiyimo xa le henhla ngopfu ku ku tshungula mimovha ya n'wina lero mimovha ya munhu un'wana na un'wana na vuhlayiseko byi like yi ta va yi hlayisekile na vuhlayiseko hi byoxe eka cancer auto mechanic byi i bya xiyimo xa le henhla ngopfu ku na mm. varindzi lava tirhaka ku rindza vusiku ni nhlekani so hi laha hi nga kona hi laha hi sweswiwani um hi ku ya hi bindzu hi nga kona e e xivutiso ni nga mi vutisaka xona i ku ri sweswi loko no va ni ri na xiphiqo na na na movha wa mina ni wu tisa eka n'wina loko ni vona ingaku swin'wana swi onhakile ntsena kumbe na loko ni lava ku ri wu kambeliwa ni nga va kha no hleketelela ku kumbe swin'wana swi nga va swi hoxekile Ni wu tisa ku lunghisiweni ntsena kumbe na le ku kambeliweni na wu tisa na?
Eh, muhaxi na khensa swinene xivutiso xa matimba ngopfu lexi nga ta pfuna vo tala xexo mm. eh, ku na madokodela man'wani ma leswa swa meno lama va vulaka ku i ti-dentist va ri mm. eka dentist kahle kahle a wu hi ku twa matino ma vava eh. u fanele u ya u ya kambeliwa matino ma wena kambirhi elembeni mm. so hina hi yimela ku twa ku vava ka tino hi kona hi ya ku xibedhlele ni vona leswiwani na le ka timovha a wu yimeli leswaku yi za yi rhasa movha ni Mm. u fanele u tshama u karhi u yisa movha endzhaku ka six months leswaku yi ya ya kamberiwa ku ya ha tshamisekiniki so a hi yimeli ku movha yi khohlola Mm. movha wu wu wu- wu heleketa u nga za wu khohlola swi endla ku movha wolowo wu va wu ri kahle xin'wana xa kona ni nga xi endlaku kwalano i ku movha wu fana na vanhu va xisati mm. vanhu va xisati vo tala va ta ku byela ku xin'wana xo karhi a va xi koti mm. a ni nga ta vula brand ya codring leyi va nga yi kotiki ngopfu eh. na movha ku na leyi oyili leyi dyaku yona a yo dya oyili yin'wana na yin'wana hayi ku a yi fambi oyili yin'wana na yin'wana ya famba kambe ti-engine letiwani ta hambana hmm. ku na ku movha ya wena yi dya oyili yo karhi kasi ya ya ya mina yi dya oyili yo karhi hmm. a ti dyi swakudya swo fana na timovha letiwani mm. so hi leswi swi nga yi swona so swi kahle ku munhu loko a yisa movha ya yena a tisa movha ya yena eka cancer automechanic um a va a swi tivi ku movha ya yena wu ta fika wu nwa kumbe ku dya leswi wu faneleke ku dya swona mm. a wu dyisiwa xin'wana na xin'wana hi ku swakudya swi kona dya nwa ni leswiwani no wu dyisiwa ntsena leswi swi nga kona leswi nga fanela eh, leswi nga fanela movha ya yeleyo eya e xivutiso xa mina a ni ku ri xivutiso xo hetelela lexi ni lavaka ku mi vutisa xona i ku ri loko munhu o tshuka a hlangane na khombo ro karhi kumbe movha wa yena wu n'wi onhakela a ri kule nyana na laha mi kumekaka kona wa swi kota ku ri a nga mi fonela mi kota ku ku n'wi pfuna hambi a tsandzeki ku fikisa movha wa yena laha mi tirhelaku kona na. ya i xivutiso xa kahle ngopfu xexo mhani tinambara ta hina leti nga kona leti ni nga ta mi nyika tona sweswiwani ti ti ti tshama ti pfulekini vusiku ni ninhlikani hambi i holodeni i sota i yini tinambara ta hina ti tshama ti ri ku tirheni hmm. nambara yin'wana ya kona mo ni ngosiwa hi tinambara ni ku hi leya zero six five hmm. nine two four hmm. six five five zero kumbexani mi fonela mina um eh, eh, qovoqovo kumbe direct eka 082 2115 340 mm. lexi hi xi endlaka i ku ha swi kota ku ta hi ta pfuna munhu kun'wana na kun'wana loyi a kumekaka a ri koho eh. leswi hi nga ta swi vula ku i call out ha ta hi ta pfuna munhu hi ku ya hi ndhawu leyi a nga ka yona loko swi lava ku movha yena u fanele u tekiwa wu ta tirhiseriwa eh, michinichini yo karhi leyi nga kona e-workshop hi hi rhumela vanhu e-breakdown kumbe Eh. movha lowa ku kopa timovha tin'wana leti nga onheka leswaku wu ta wu ta n'wi pfuna ku a kumeka a phephile lexi Mm. mi fanele ku xi tsundzuka i ku vutomi bya munhu i bya nkoka eka ka e- eka va ka khensani auto mechanic Mm. so hi veka vutomi bya munhu emahlweni ku munhu a va safe hi hi- hi fika hi xihatla ka ndhawu yo- yo- yin'wana na yin'wana leyi mi nga ka yona muhaxi Mm. gauteng futhi hi swi- hi ku copeta ka leswi ni nga vula ku hi fikile Mm. leswaku mi ta mi ta pfuneka lero ku pfuneka ku pfuna wu tshama wu ri kona eka khensani automechanic laha mi nga tshembelaku kona laha mi nga ni nga vulaka ku a mi nge ti soli ku tikuma mi kha mi tirhisana na va ka khensani automatic eh, mechanic mm. hayi xi bele etindleveni swinene hi tlhela hi khensa nkarhi wa n'wina ku va mi te mi ta hi hlamusela hi bindzu leri ni tshembaka ku ri ri ya pfuna vanhu vo tala um swinene tinomboro ta n'wina hi ta ti siya kwala ku ri vayingiseri va hina um va kota ku mi fikelela nkarhi wun'wana na wun'wanyani um lowu va mi dingaka kambe hi khense swinene nkarhi wa n'wina eka madyambu ya siku ra namuntlha
no hi khensile swinene muhaxi hi kha hi nga rivali ku tanani mi ta chekisa timovha ta n'wina before mi tsutsuma makhisimusi ma fikile ha swi tiva ku va mhani va bizat oxide leswaku saseka ku le ku buweni ka xiphaswani xa kule hi vulongo ekaya vi le ku sindzeni so tona mi ta endla leswaku timovha ta n'wina ti fika ti ri kahle ti nga fiki ti kha ti puta tioyili ti fika ti thyakisa rivala ekaya ra vamhani inkomu hayi khense swinene mi va na madyambu lama lamanene
Eh, hi sweswo ke wena muyingiseri wa bavu bros radio a hi vulavula na tatani khosa kusuka eka khensani eh, auto mechanic laha va tshungulaka vuvabyi eh, bya timovha kumbe tigolonyi tihi kumbe tihi ku nga va ku ri le ta vutleketli eh, ku nga va ku ri timovha ta ndyangu eh, movha wun'wana na wun'wanyani lowu mi lavaka ku pfuniwa hi vona va kota ku mi fikelela na kun'wana na kun'wana laha mi kumekaka mi ri kona kasi sweswo swi hi fikisa emakumu wa nongonoko wa hina wa siku ra namuntlha hi ta va hi kha hi ya eka ta mitlangu tanihi tolovelo na sheriff kusuka kwalaho hi ta vhela hi gimeta nongonoko wa hina. Hi ndlela yaleyo, hi khense swinene ku va mi hi joyinile eka nongonoko wa hina wa siku ra namuntlha wa vaxumi. A hi hlanganeni hi Wavuntlhanu ka ta mporoma, hi tlhela hi ya hlangana eka Muvhulu lowu hi yaku aka wona. Ku ta va ku ri Family Day, siku ra kahle swinene. Hi ta va hi dzumbe swin'we eka nongonoko wa hina. wa vaxumi kasi hi Good Friday hi ta mi tisela vunanga eh, byo saseka swinene bya mapaseka eka nongonoko wa hina wa ta mporoma a hi hlanganeni kona loko ku ri mina eh, ni khese swinene ni VJ Bavu jaha ra ka makwetsimi n'wina ma ku yi joyinaku a ho mi tsutsuma vo ri wana ri chikhotuwa inkomu ya vafana vafana na gana swi tele ngopfu ni nga swi vulaka hi game liya xo sungula ti-substitute ta mehe se loyi a ti nga tisi impact ka ka ka game ya siku leriya ma swi twisisa xa vumbirhi lexi Bafana Bafana yi xotaku hi xona ko va wu va na lucky na ku va hi kumi draw siku leriya lexi hi xotaku hi xona i ku kuma xitrakara lexa xa xa loko xi ri ku tlangeni xi endlaku ku defense yi nga relax hina hi xota munhu wo fana na vo Nurkovic a xikwadini munhu wo fana na vo ve mamisa lomu munhu u fana na vo na vo xalulile loyi loko a ri kona le mahlweni defense a yi koti ku relax se hina ho teka switrayikara njhe munhu u fana na gameldin a ni voni ku ri munhu laha a ta fita ku tlanga xikotini lava xitrayikara xexo xo xi nga ta kota ku holda tibolo xi nyika vanhu lava nga ni option phela laha ku tlangiwa na ku formation a ku a ni tshembi ni ku um yi ze yi vona na ku tlangiwa formation yi ku tlangiwa njhe ma swi twisisa xa vunharhu lexi ni xi vonaka South Africa yi lava ku ku va na xikimi xa xa xa xa consistent mativa loko no mi byela matiko man'wani loko ma tlanga hi tshama kha hi swi tiva ku ho ku na vo mani vo mani vo mani munhu wo fana na Lorch a fane a nga siyiwanga xikwadi lexiya xi nga ha xa tlanga le na vo Egypt a xi ri kahle ngopfu a xi fa xi nga cincacinciwanga ma swi vona. so hi fanele hi va na team leyi nga ta kota ku twanana ku va ku sweswo swi nge koteki mhaka ku vhele ku ta va na tipolitiki no um munhu wa swona so u le ku phefumeni mi n'wi siyela yini ma swi twisisa mara ku laveka ku ri hi va na xikwadi xa consistent lexi twaka ku tlanga xona phele sweswi a swi tiva ku hambi ka france obvious crisman u ta va ri kona ma swi twisisa hambi even though mu swi tiva ku okay a nga le ku phefumeni a ligini mara hi ku wa laveka xikwadini va na ku twanana na vanhu lava tshamaka va tekwini laya a swi ta pfuna inkomu